Мин Чистай районы Ак Булат авылында медпунктта Нурия Бикбаева сезнең янда. Хәзерге вакытта менә әйтәләр, медпунктларда памперслар э, бирү буенча дарулар белән тәэмин итү алар вакытында кайтамы? Ничегрәк ул хәлләр? Памперсларны безне Чистайдан барып алалар. Пункттан бирмибез без. Чистайдан бар балалар?
Әйе, чистайдан бар балалар.
Бу авылда шул авыру белән авыручылар бармы? Памперс кирәкле. Ничә кеше алар? Бер-ике кеше бар. Бер-ике кеше алар сездә инде исемлектә бар инде, ә бит? Бар, бар. Һәм алар үзләре чистайга барып алалар. Бу Чистайга барып алалар.
Бушлай биреләме?
Бушлай бирелә. Айга бер тапкырмы ничегрәк ул? Э, кварталга бер тапкыр. Кварталга. Өч айга бер тапкыр. Э, өч айга бер тапкыр. Күпме бирелә инде ул? Ул кешеләргә җитәрлек буламы соң ул?

Яңа дарулар.
Эләге шул дарулар да бармы сезнең? Күрсәтеп алыйк әле монда. Ни дарулар? Күрсәтеп. Дарулар бар, Аллага шөкер, бөтен нәрсә бар. Шприцлар. Ә, бөтен дарулар, шприцлар бар инде, ә бит монда. Системалар да бар, бөтен нәрсә бар. Э, хезмәтегездән сез канәгатьме?
Мәйле, канәгатьмен.
Инде Канәгатьсезлек урыннары юкмы? Әйтеп, әйтеп китегез барысын да. Түкми чәчми сөйләгез. Кемәмше, йөрәгегезне бушатыгыз. Бәлки ярдәм итәрләр районнан.
Болай инде яхшы инде яхшы. Яхшы. Эшлибез инде, нишлисең, кая барасың? Ә эш кенегез?
Әй, су юк. Ярты ставкага эшлим мин. 3 сәгать, 3 вакытым. Ә 3 сәгать.
Кечкенә население эзлиләр. Ничә монда, ничә кеше яши?
170. 170 кеше, хуҗалык күпме?
Хуҗалык 80-гә якын. 80-гә якын хуҗалык. 3 сәгать һәр көнне эшләргә тиешме сез? Һәр көнне. Ял көн Ял көне ял итәм. Ә, ял көне ял итәсез, суббота да эшлисез инде 3 көн. Ага. Һәм инде ни э, ничә авылга бер медпункт? Бер авылга бер.
Шушы авылга бер медпункт, ә бит шушы авылга бер медпункт. Нинди хезмәтләр күрсәтәсез менә сезнең эшегез нәрсәдән гыйбарәт?
Прием. Угу. Прием алып барам. Прививкалар салам. Угу. Балаларны карыйм, беременныйларны карыйм. Иләренә барам, чакырсалар. Без аларга барам, йөрим. Төнлә белән дә чакырырга мөмкиннәрме? Төнлә белән дә чакырырга мөмкин. Сезнең янда гел телефон э, сүнмәгән инде, ә бит? Ну, сотовый телефоннар.
Авылда э, авырулар күпме менә? Нинди авырулар бар, әйтеп китсәгез? Авылда бит инде карт кешеләр күбрәк, шуның өчен авырулар күп. Как кешеләр бит чирдә. Нинди чирдә аларда? Гипертония, инде иң беренче, йөрәк, астматиклар бар. Әйе.
Инсульт бар. Инсульт белән чирләүчеләр бар. Менә әле генә инсульт белән чирләүче абзый янына кердегез. Аңа ничек ярдәм итәсез? Бу инде соңыннан операциядән соңмы инде бу? Юк, операция ясамадылар аны. Ага. Ну, ятып чыкты, санаторийга барып кайтты. Әйе. Хәзер өч айга бер кереп карыйм, жалобалар булмаса, үзе килмәсә, үзем барам.

Барып карап кайтам. Ә менә ха авылларда кан анализларын алмыйлар дип әйтәләр. Районга барырга кирәк, сездә ничек? Бездә шулай чистайга барырга кирәк. Чистайга барырга кирәк.
Тагын нинди проблема бар? Су юк. Су юк, канализация юк. Аны кертергә уйламыйлармы?